Yn ystod y cyflwyniad yma, fyddwn ni'n edrych ar gyflwyno tri model, sef un, y cylch eiraidd, y summer a'r TPAC model. Be dyn ni'n gobeithio i ddangos efo hyn ydy ffordd o sicrhau bod gennym ni dasgau dysgu digidol cyfoethog um, yn ein dosbarthiadau. a hefyd bod ni'n sicrhau'r ystyriaethau cywir wrth i chi gynllunio'r cymhwysedd digidol. A gwneud yn siŵr hefyd bod y dechnoleg yna hefyd i wella'r dysgu a bod y ffocws ddim ar y dechnoleg ond yn hytrach ar beth mae'r dechnoleg yn caniatáu i chi wneud.
Dyma y model cylch euraidd, a o bosib ydych chi wedi gweld hwn yn cael ei gyflwyno mewn llawer o gyd-destunau, a mae o wir yn un sydd yn helpu ni feddwl yn wahanol mewn nifer o wahanol gyd-destunau. Dwi'n mynd i fod yn cyfeirio at y broses o gynllunio cymhwysiad digidol yn ystod y cyflwyniad yma. Da ni fel athrawon yn arbenigwyr ar, ar feddwl be da ni'n mynd i fod yn ei wneud. Da ni'n arbenigwyr ar feddwl sut da ni'n mynd i fod yn ei wneud o. Um, ydy ni wastad yn arbenigo yn, yn, yn ateb y cwestiwn pam? Mae hwn yn rhywbeth da ni angen wir i ystyried wrth i ni gynllunio cymhwysedd digidol. Pam bod ni'n cymhwyso'r sgil penodol o fewn y cyd-destun sydd dan sylw. Os na wir bwrpas i beth da ni'n mynd i fod yn ei wneud, um, be di pwrpas hyn mewn cyd-destun ar, ar, ar dysgu? Felly mae rhaid i ateb yr cwestiwn pam, pam da ni'n edrych ar be da ni'n ei gynllunio, pam da ni'n edrych ar sut da ni'n mynd i wneud, um, sut da ni'n mynd i gyflawni hyn, Drwy ofyn y cwestiwn pam, mae rhaid i'r ateb yna gyfeirio nôl at sut mae y defnydd o dechnoleg wedi gwella um, y dysgu. Felly, sut mae profiadau dysgu um, cyfeithiog yn mynd i fod yn canetau i sgiliau digidol gael ei gymhwyso um, tra hefyd yn ehangu y dysgu o fewn y pwnc. Os ydw i'n defnyddio cymhwyso digidol neu dysgu digidol o fewn um, y dyniaethau, sut mae hwn yn mynd i wella y dysgu o fewn y dyniaethau? Os dwi'n defnyddio dysgu digidol neu gymhwyso digidol o fewn gwyddoniaeth a thechnoleg, sut mae hyn yn mynd i wella y dysgu uh, mewn perthynas â gwyddoniaeth a thechnoleg. Felly dwi am rannu enghraifft efo chi. Um, tasg o'n i'n gwneud yn eitha aml hefo nisgyblion oedd ysgrifennu yn estynedig a gwneud hynny drwy ddefnyddio um, llwyfan digidol tebyg i Google Docs neu i Word Online. Um, Felly, be o'n i'n neud? What? Uh, y cilch ar yr tu allan. Be o'n i'n neud oedd sgwennu'n ystynedig. Sut oeddwn i'n neud o? Drwy lwyfan um, prosesu geiriau digidol um, oedd yn creu dogfennau byw. Pam bod fi'n neud o? Wel, y rheswm pam bod fi'n gwneud hyn oedd um, bod yna nodweddion yn bodoli o fewn y meddalwedd oedd yn galluogi i ddisgyblion roi sylwadau ar waith i'w gilydd. Pan bod ni'n rhoi sylwadau, dim er mwyn dweud pa mor dda neu pa mor, pa mor wael oedd rhywbeth, oedd nhw'n rhoi syniadau, uh, sorry, sylwadau er mwyn helpu i'w cymheiriaid wedyn i wella safon y gwaith. Um, mi oedd y sylwadau yn cyfeirio yn ôl at y meini prawf, mi oedd y sylwadau yn rhoi awgrymiadau sydd all y, pl y plentyn neu'r person ifanc yna wella, uh, ansawdd o wella safon y gwaith. Ac yn y pen draw, mi oedd yr egwyddorion yma o asesu ffurfiannol yn golygu bod safon gorffenedig y gwaith yna yn mynd i fod yn well. Felly mae ateb y cwestiwn yna o pam bod fi'n ei hyn, mae'n cyfeirio nôl at sut mae hyn wedi gwella um, y dysgu. Enghraifft arall i rannu efo chi, os dwi eisiau plant fod yn cyflwyno gwybodaeth, so dyma fysa eto ar y cylch allanol na ar what, um, be mae plant yn mynd i fod, be, be dwi eisiau iddyn nhw wneud, cyflwyno gwybodaeth. Um, sut maen nhw'n mynd i wneud o? Dwi'n mynd i adael hwn yn ben y gorad, felly dwi eisiau i plant ddewis dros eu hunan sydd ddull maen nhw eisiau ddefnyddio neu pa ddull maen nhw eisiau ddefnyddio er mwyn um, datblygu'r gwaith. Mi fysa hwn yn gallu bod yn safle we, mi fysa hwn yn gallu bod yn bodlediad, mi fysa hwn yn gallu bod yn, yn brosiect wedi animeiddio. Mae fyny'r plant ddewis um, um, y dull maen nhw'n mynd i ddefnyddio. Pam bod fi'n gwneud hyn? Wel, os dwi'n cyfeirio yn ôl at y dysgu, beth sy'n bwysig e- efo'r dasg yma ydy bod y plant yn cael cyfle i ddatblygu eu creadigrwydd a bod nhw hefyd yn datblygu eu gallu um, i gyfathrebu gyda'r gynulleidfa. Dyma sy'n bwysig, dyma pam bod fi'n gwneud y dasg, dyma sy'n cyfeirio yn ôl at y dysgu, dyma'r cynnydd mae plentyn yn mynd i fod yn ei wneud drwy gwblhau y dasg yma. Felly mae'r darlun sydd ar y sgrin wwan yn datblygu'r cylch eiren yna gam ymhellach. Um, mae hwn yn datblygu ymagwedd, beth dyn ni'n alw'n ymagwedd ymatebol i gymhwysedd digidol. Be mae hyn yn ei olygu? Sylwch ar, ar y gair yn canol when, sef pryd. Pryd dyn ni'n defnyddio cymhwysedd digidol? Yym, yn hytrach na bod ni'n cynllunio bob un gweithgaredd, ac yn bendant fe ganon ni nifer o weithgaredd, weithgareddau fyddwn ni wedi cynllunio um, o flaen llaw, mae yna gyfleoedd yn mynd i godi yn y dosbarth a hefyd tu hwnt i'r dosbarth i fod uh, yn defnyddio cymhwysedd digidol mewn dull ymatebol. Mae hyn yn golygu bod o ddim bob tro wedi cael ei gynllunio. Mae yna gyfla'n codi o fewn y dosbarth drwy ddefnyddio llais y disgybl, da ni wedi dilyn rhyw drywydd arbennig. Mae yna gyfla euraidd yn codi wan i ddefnyddio ein sgiliau digidol i drawsnewid neu i ehangu'r dysgu um, ar y moment yna. So mae yna rhywbeth sy'n eitha, um, beth yna'n dweud yn Saesneg, yn spontaneous, Yym, ma' rai' ni gael y rhyblygrwydd yma, er bod o heb gael ei gynllunio, dydan ni ddim isio anwybyddu'r cyfle yna i fod yn datblygu, yy i, sori, i ddefnyddio yn sgiliau cymhwysiad digidol i ddadgloi mwy o'r dysgu. Os da ni'n meddwl am y ffordd da ni'n defnyddio technoleg ddigidol um, fel oedolion, dydw i ddim yn deffro'n y bora hefo nodyn ar yn, ar yn nghalendr yn deutha fi bod rai fi greu teunlen heddiw. Dwi wastad yn creu teunlen os di'r angen yn codi neu os oes gen i broblem dwi eisiau i ddatrys. Yn yr enghraifft chi o hyn, dwi eisiau um, mynd ar yngwyliau, da chi gyd yn gwybod wan, mae yna nifer o gwmnïau hedfan, mae yna nifer o westau yn bodoli, mae yna lot o ddata dwi'n mynd i fod yn delio hefo fo er mwyn dod o hyd i'r datrysiad perffaith sydd, sydd yn ateb yn anghenion ni. Um, felly dwi wedi penderfynu er mwyn dehongli a trin yr holl ddata yma, er mwyn dod i benderfyniad dwi'n mynd i fod yn creu teunlen. So dwi'n ymateb i'r angen drwy benderfynu be dwi'n mynd i wneud, be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i fod yn creu teunlen. Pam bod fi'n gwneud teunlen? Wel, mae teunlen yn mynd i helpu fi, allu, mae'n mynd i alluogi fi uh, i ddehongli'r data, Dod i benderfyniad sy'n seiliedig ŵan ar y datrysiad sydd yn gweithio orau i fi fel y person sy'n trio trefnu y gwyliau. Mae'n mynd i helpu fi edrych ar yr holl opsiynau a mae'n mynd i helpu fi goladu'r holl wybodaeth yna mewn un lle, fel dwi'n dweud, er mwyn dod i benderfyniad. A dyma ffordd da ni'n defnyddio'n cymhwysiau digidol ni fel oedolion mewn ffordd ymatebol. Yn hytrach na ffordd sy'n wedi cael ei strwythuro drwy gynllun, da ni'n defnyddio fo mewn ffordd ymatebol i, i hwyluso'n bywydau ni, wneud yn bywydau ni'n haws, i ehangu'n profiadau ni ac i helpu ni ddatrys uh, nifer o wahanol broblemau. Felly mae'n holl bwysig pam da ni uh, yn y dosbarthiadau bod yn cynlluniau ni yn eitha hyblyg ac yn caniatau i ni wedyn ddatblygu'r ymagwedd ymatebol yma. A hwn sy'n mynd i ddadgloi y dysgu, hwn sy'n mynd i wneud i adlewyrchu'r ffordd mae sgiliau digidol yn cael eu defnyddio mewn bywyd go iawn. Felly'r model nesaf dyn ni'n edrych arno fo ydy'r model Summer. Mae wir deud bod y dechnoleg yn gallu trawsnewid y dysgu. Ond mae rhaid ystyried beth ydy o ddim. Be os oes gennych chi y dyfeisiadau yn eich dosbarth? Dydwch bod gennych chi 30 o iPads yn eich dosbarth rwan. Ac yr unig beth maen nhw'n cael eu defnyddio ar ei gyfer ydy er mwyn um, gwneud gwaith ymchwil, wrth fynd ar Google, neu o bosib teipio rhyw stori i fyny. Be mae'r model yma yn wneud ydy galluogi ni neu'n siŵr bod ni'n delio efo'r broblem yma ac yn gwneud y mwyaf o'r dechnoleg sydd gennym ni er mwyn drawsnewid y dysgu drwy gyfuno a, a cael y cysylltiad rhwng y dechnoleg a'r pedagogiaeth. Felly, y syniad ydy bod ni'n ystyried y model yma bob tro da ni'n cynllunio. Felly, acronym ydy uh, SAMR, um, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn. Mae'r S yn cyfeirio at substitution, yr A yn cyfeirio at augmentation, yr M yn cyfeirio at modification, a R am redefinition. A mewn ffordd, mae wedi cael ei gosod mewn pedwar gwahanol haen. A mae'r ddau gyntaf, fel dych chi'n gweld ar yr ochr, yn cyfeirio at enhancement, neu sut dyn ni'n gallu cyfoethogi'r dysgu. Ond mae'r ddau ucha, sef y modification a redefinition, neu yn y Gymraeg addasu ac ailddiffinio, yn canolbwyntio ar drawsnewid y dysgu. Felly, os ydych chi'n edrych ar hwn fel rhyw fath o ysgol, ychan byd ydych chi'n mynd fyny'r ysgol gorau yn byd. Felly, dewch i ni edrych rwan ar hwn mewn rhyw gyd-destun um, fyswn ni'n cael mewn ysgol. Felly, os oes gennym ni y uh, substitution, a be mae'n dweud o dan y substitution yn fan hyn, ydy bod gennym ni technology acts as a direct substitute with no functional improvement. Felly, dychmygwch rwan, um, dych chi wedi gosod tasg i'r plant ysgrifennu stori ar ddarn o bapur. Um, ac yr substitution yn yr achos yma fysa Dych chi'n gofyn wrth y plant, wel, yn hytrach na sgwennu ar ddarn o bapur, eich bod chi'n gofyn iddyn nhw i sgrifennu ar Chromebook neu ar iPad. Felly, yr unig beth maen nhw'n gwneud ydy sgrifennu ar ddyfais yn hytrach na defnyddio papur a phensel. Dyn ni'n mynd i fyny wedyn i augmentation, a sut fysa hwn yn edrych ydy o ran yn y broses yma, edrych ar y model SAMR, fyse y technology acts as a direct substitute with functional improvements, neu with some functional improvements. Felly, yn yr achos yma, be fysa chi'n gallu gwneud ydy fysa chi'n gallu gofyn iddyn nhw wneud waith ar Google Docs, ond wedyn bod chi'n rhoi y gallu iddyn nhw um, rhoi sylwad ar waith i gilydd. um, ar y darn o waith yna. Pam da ni'n mynd um, nes i fyny wan i'r adran modification, da ni'n dechrau dod i'r darn transformation man neu'r traws newid y dysgu. A dyma lle mae pethau'n dechrau newid o ran um, cyfoethogi y, y, y, y dysgu. Um, enghraifft yn mynd, fysa, fysa chi'n rhoi cyfle wan i blentyn greu blog Yym, ac wrach bod nhw'n ymchwilio ar-lein er mwyn gwneud y blog yn fwy cywir. Wrach fydden nhw'n cyd-weithio hefo efo unigolion yym i i wneud yr y gwaith blog 'ma. Ac wedyn ar diwedd y y gwaith 'ma fysen nhw'n gwellu wedyn arddangos eu gwaith yym i rieni, dwi'm yn gwybod wrth wrth greu yym QR code a felly, felly maen nhw'n dod â'r gynulleidfa i fewn. Yr haen ucha, ydy redefinition ac yym yr enghraifft sydd genna i'm yn hyn fyse yn hytrach na fel nathon ni gychwyn efo ysgrifennu darn o waith yn defnyddio papur a pensel, rwan, da chi'n gofyn iddyn nhw greu gwefan um, ac o bosib bod nhw wedi creu gwahanol fath o um, glipiau fideo, wrach bod nhw wedi creu podlediad, bod nhw'n creu animeiddiad i fod yn rhan o'r wefan yna. Ac wrth wneud hyn i gyd, maen nhw hefyd yr un amser yn cyd-weithio efo um, disgyblion o fewn eu dosbarth nhw. Um, ond hefyd, mae posib, o bosib wan, os ydych chi'n edrych ar y redefinition yma, um, a'r ail ddiffinio, mae sy'n bosib dod â pobl allanol i fewn hefyd, felly ydych chi wan yn tapio mewn i um, arbenigedd o gwmpas y byd er mwyn dod o hyd i wybodaeth o bosib, wrach chi'n gallu sefydlu rhyw fath o alwad ffôn ar-lein er mwyn dod o hyd i wybodaeth, ond wedyn Yym, ar ôl gorffen y darn o waith yma, fysa posib cyhoeddi'r gwaith yma wedyn i weddill y byd. Felly, uchan byd ydych chi'n mynd i fyny yr, um, yr ysgol, um, fel dyn ni'n edrych ar fan hyn rwan, um, y, mwy o waith aml gyfrwng sy'n dod i mewn iddo fo'n naturiol, a hefyd, um, dych chi'n dod i, dych chi'n rhannu eich gwaith efo fwy o bobl, fod hynna yn, yn y bobl o, o gwmpas y byd, felly. Dwi am rannu ffeithlun efo chi wan, neu infographic, sydd yn danos yr model seminar ma mewn rhyw ffordd wahanol. Felly be gennym ni? Be sydd gennym ni? Mae gennym ni unigolyn ar yr ochr y lan, ac y cwestiwn ydy be sydd o dan y môr? Felly, I wonder what's in the ocean. Ac ar yr ochr fanna, mae, does gennym ni ddim technoleg o fath o'n byd, mae o'n sefyll yn ag yn meddwl be sydd o dan y môr. Dydy o'm rili'n gallu cael yr ateb cywir, felly mae'n meddwl am ffyrdd o, o allu dod o hyd i'r ateb cywir. Gyntaf gyd, mae o'n yn gwneud y substitution, felly tech acts as a direct tool substitute with no functional change, felly mae'n cyfnewid y sefyll i fod mewn canŵlan, mae'n gallu mynd allan, um, ar y môr, ond diolch yn rili'n yn gallu gweld beth sy'n o dan y dŵr. Um, mae'n gallu gweld rhywch ychydig bach os, os oes yna bysgodyn neu rhywbeth yn dod i fyny i'r wyneb, So yn gallu cael rhyw fath o syniad o beth sy'n byw o dan y môr. Felly mae'n symud ymlaen wedyn i'r augmentation, felly tech acts as a direct tool substitute with functional improvements. Felly mae'n hyn, mae, o gen, mae gen o fo um, Mae gen fo snorkel, mae'n gallu o bosib mynd drwy 30 cm ar y mwyaf dan y dŵr, ond mae gen fo well syniad rwan o beth sy'n mynd ymlaen o dan y dŵr. Ond ar ôl chydig amser, um, ar ôl blino, a hefyd, fes fo, um, fysa fo'n gorfod codi nôl i fyny i wyneb y, y, y, y dŵr. Wedyn mae pethau'n dechrau newid wedyn, felly dyn ni wwan yn, yn y darn transformation, um, felly traws newid, a dyn ni'n edrych ar y modification, lle mae tech allows for significant, significant task design, redesign. Um, a beth gen fo wan? Mae gen fo danc ocsigen ar y gem, sy'n galluogi fo um, mynd yn ddyfnach o dan y dŵr am gyfnodau hirach amser. Ac drwy fod yna am y cyfnod yna, mae o'n mynd i gael gwell syniad wedyn o beth sy'n byw o dan y môr a mae ateb yn mynd i fod yn llawn gwell drwy ddefnyddio'r dechnoleg mae o wedi ddefnyddio mewn hyn. Lle dyn ni'n edrych rwan ar yr redefinition, ac erbyn hyn mae o wedi dod ac yn defnyddio llong tanfor, mae'n uh, submarine. Lle redefinition ydy tech allows for the creation of new tasks previously inconceivable. Fel dych chi'n gweld yn y llun yn fan 'na, heb fod ganddo'r llong tanfor yn fan hyn, fysa fo ganddo fo ddim syniad fod 'na octopws yn byw o dan y môr, neu'r pysgod 'ne sy'n ymo- sy'n ymyl y submarine. Felly, yn syth yn fan 'na, mae ganddo fo gwell syniad o um, beth sy'n byw o dan y môr, a hefyd beth sy'n gallu gwneud, sy'n gallu symud o gwmpas y, y môr er mwyn mynd i um, wahanol lefydd o gwmpas y môr um, am gyfnodau Yym, wel, hynny licith o amser i, yym, er er mwyn dod o hyd i'r ateb cywir. Felly mae hwn yn rhoi dangos y model safon mewn chydig, mewn rhyw gyd-destun ychydig o wahanol um, i chi yn fanna.
Y trydydd model da ni yn mynd i rannu heddiw ydy'r model TPAC. Mae TPAC yn acronym Saesneg. Mae'r T yn cyfeirio at yr ochr dechnolegol neu'r technological, mae'r P yn cyfeirio at pedagogical sef yr ochr addysgegol, a mae'r CK yn cyfeirio at content knowledge neu, neu, neu wybodaeth am y cynnwys. Be mae'r diagram yma yn awgrymu, os ywch chi edrych arno fo, mae o'n awgrymu bod ni angen cyfuniad perffaith o'r o'r dair elfen yma. Yym, os 'dan ni'n tynnu un o'r elfennau allan, ma' 'na ma' 'na ganlyniad sy'n mynd i fod chydig yn wahanol. So ma'n awgrymu bo' ni angen y cyfuniad cywir rhwng yr ochr dechnolegol, ochr cynnwys, a hefyd yr ochr addysgegol 'na. Dwi yn mynd i ddi- egluro y y model yma drw ddefnyddio enghraifft i chi. Yym, dwi yy yn dylunio y dysgu sy'n digwydd yn y nosbarth, ond ma' raid yy ma' hyn broses naturiol sy'n digwydd i ni fel athrawon, fel dan ni'n dylunio gweithgareddau neu dylunio'r dysgu, yym, dan ni yn meddwl am yr holl gyd-rannau sydd yn rhan o hyn. Yym, felly y dasg sydd gynna i dan sylw ydy, dwi'n mynd i fod yn gofyn wrth y plant i greu, yym, ffilm wedi animeiddio i gyflwyno gwybodaeth am, yym, foddi Tryweryn. Felly, mae gynna i wybodaeth mae'r plant angen i, i, i, yym, i drosglwyddo. Nawn ni ganolbwyntio gynta ŵan ta ar Cylch Glas sef y content knowledge neu cynnwys. Yym ma' gynna i wybodaeth dwi isio'r plant gyflwyno a ma' nhw angen rhoi trefn ar wybodaeth yma, sicrhau bo' nhw yn trosglwyddo y prif negeseuon, yym y y prif nodweddion yn y darn yma o o'r gwa- o'r gwaith dyniaetha, be' ma' nhw isio i gynulleidfa wybod ac yn y blaen. Dwi'n cyfuno hwn ŵan ta hefo'r ochr dechnolegol. Be dwi isio'r plant wneud, dwi isio nhw fod yn creu ffilm wedi animeiddio, felly dwi angen sicrhau bod y plant yn yn gallu creu ffilm wedi animeiddio, yn gallu defnyddio nifer o ddulliau, gallu defnyddio eu sgiliau digidol wedyn i olygu ac i becynnu hwn fel darn gorffenedig ar eu sglein ar y gwaith. Da ni anghofio am y cylch pinc, sef yr addysgeg. Dychmygwch rŵan tra bod fi'n gwneud hyn, so dwi'n sicrhau bod y cynnwys yn iawn, dwi'n sicrhau bod yr ochr dechnolegol yn iawn, ond dwi ddim yn rhoi sylw angenrheidiol i'r ochr addysgegol. Yym, dwi ŵan yn cyrraedd y darn gwyrdd ar y diagram, sef y TCK, sef y Technical Content Knowledge. Be mae hyn yn mynd i olygu ydy, yym, bod y cynnwys yn iawn, bod y sgiliau digidol sydd ar waith yn iawn, ond dydy'r plant ddim yn gwybod sut i i gyflwyno'r gwaith mewn y ffordd gorau. Dydw i fel athro heb sicrhau bod y y drafodaeth yna mewn lle am beth sy'n neud gwaith effeithiol, beth sy'n neud project wedi animeiddio effeithiol, sut 'da ni'n mynd i neud i'r gynulleidfa deimlo ac ati. So 'da ni'n mynd i gael gwaith sydd ddim o'r safon angenrheidiol oherwydd bod ni heb roid yr addysgeg cywir yy mewn lle. Yn ddychmygu rŵan ta bod ni'n tynnu yr yr CK allan, sef y content knowledge, yn tynnu'r cynnwys allan. Tro ma, mae gynnon ni broject sydd yy yn defnyddio lot o sgilia animeiddio. Mae yna sglein i'r gwaith. Da ni wedi trafod yr ochr addysgeg, um, sef y PK, Pedagogical Knowledge, a ni wedi trafod rwan beth sy'n mynd i fod yn gwneud um, gwaith animeiddio da? Sut fath o negeseuon 'da ni isio gyfleu? Sut 'da ni isio neud i'r gynulleidfa deimlo? Sut fath o sain a cerddoriaeth 'da ni'n mynd i ddefnyddio i i i adeiladu ar y teimlad yma ma'r gynulleidfa yn mynd i fod yn ei brofi? Yym, gan bo' fi heb ffocysu ŵan ar y cynnwys, dwi heb roi llawer o sylw i'r cynnwys, ma' 'na risg ŵan bod y bod y cynnyrch ar y diwedd, sef y fideo yma, wedi animeiddio, bod yn canolbwyntio ar negeseuon anghywir. So dwi 'di codi'r ffeithiau anghywir, dwi heb gyflwyno nhw mewn ffordd cronolegol, ma' ma' sylw i wedi mynd i'r cynnwys anghywir. So ma'n golygu dydi... oherwydd hyn, dydi y fideo yna ddim o'r safon angenrheidiol. Yn ychmygu ŵan, tra bod ni'n tynnu'r technical knowledge allan, so ŵan mae gynna i drefn cronolegol i'r wybodaeth, mae gynna i yym y prif negeseuon wedi cael eu adnabod o ran yym be di'r cynnwys dwi eisiau ei drosglwyddo. Da ni wedi edrych ar yym beth sy'n gwneud fideo da, da ni wedi modelu yym disgwyliadau, da ni wedi edrych ar y camau bach yna sy'n bodoli ŵan o fewn yym creu cynhyrchiad wedi animeiddio. Dwi'n tynnu'r ochr technological, yr ochr dechnolegol yna allan o o'r yym o o'r o'r ffordd dwi 'di dy- dylunio'r dasg. Ma' gen y plant 'ma ŵan ychydig o sgilia yym animeiddio. Dwi heb ehangu'r sgilia yna. Felly be' 'dan ni mynd i ga'l ydi fideos sydd o safon eitha' isel oherwydd does gen y plant ddim y sgiliau i fod yn a gallu golygu hwn yn effeithiol, does gennyn nhw ddim yr sgiliau i allu cyfuno mwy nag un dull o animeiddio. Felly oherwydd bod fi 'di gadael yr ochr dechnolegol yma allan, mae'n golygu yym bod safon y gwaith wedyn yn mynd i fod yn yn yn gymharol isel. Be mae'r model yn awgrymu ydy drwy gyfuno yym y technolegol, y cynnwys a'r addysgeg, a roid ystyriaeth llawn i'r dair elfen yna, cyfuno nhw'n y canol, dan ni wedyn yn cyflawni be maen nhw'n alw'n TPAC, sef Technological, Pedagogical and Content Knowledge, a dyna sut dan ni'n dylunio'r dysgu i sicrhau bod y dasg yn un cyfoethog.